The Governor, Season Two, Bung thumna, ziaktu Mawitei Bawitlung. Tuma in lak bo tum suh u, ka bulah hian a awm reng tur a ni. Sawlei dai leh lumna nei lo ah sawn Duattei hian awm a duh lo. Ka taksa lum kiang a awm reng hi a duh a ni, in la sawn thei lo. tiin min pawhsawn tumtute chu ka vin tuar tuar a. Duh tawk rawh Nick, Bawihte hian a pa bulah ka la chak tawh zawk ang. Helaia mite chuan natna chiah kan pe a ni, a pa nen hlim takin awm tawh zawk rawh se. Nutluangi thusawi avang chuan ka inthlah dul ruai ruai a. Ni e, a sawi dik a ni. He khawvelah hian ka duatte hi a mal lutuk a ni. Thlanmual lam kan pan laite chuan kan inhmuh tirh te. Ka um zui laia min vin pang pang thintu hmel mitthlahin ka ṭah nuih hak a. A thlana an thlak thlak hma chuan ka hawn tir leh a. Kan inneih zung bun a nu a lo pek ngei chu phawrhin a kut chu ka la kang a. Duatte! Ti na tu che awm tawh lohna hmunah chuan min lo nghak la, ka nupui i ni ngei a ni tih hi tumah theihnghilh suh se. Kei ti na tu che i lo hmangaih hi i tan thil sual lian ber a ni tiraw? Mahse kei pawh hian nang lo tumah ka nunah ka la lut leh tawh ngai lo ang. Ka dam chhungin nang chiah hi ka nupui a ni tih hi hre reng ang che. Duhte, i ngaih em em i pa bulah kal tur i ni tih ka hriatna avang chauhin he lei daia i mut hi ka phal ang. Min ngaidam hram rawh aw. Ka hmangaih natna chauh ka pek che avangin, Min ngaidam rawh. A hmai an tuam chhanah chuan ka chul a, ka mituite chu A hmuhin a hru thei tawh lo. Tunah chuan nui chunga a pa bul atanga min en reng ka ring tawh zawk. Ka duat te, he lei hre awmna kalsana i kal bik hian min huat zia a ti lang tiraw? Mangtha le, ka lo kal ve vat ang tih ka tiam a che. Nun thar leh bul thar tan turin i bul ka lo thleng vat ang. a puan chhanah chuan ka fawp a, kuang chhina lei hnuaia an zalh ka hmuh meuh chuan ka inti pachang zo tawh lo. U rawl chhuah meuhin ka tap chhuak a, Liandingpuii, hei hi em ni i phuba lak dan chu? Ka au tuar a, Nick, ka neih chhun i nih hi aw, min kalsan ngai suh, ti thin tu zawk khan ka hmuh phak loah ka la thang ta a nih hi. Grace-in min rawn kuah a, a kut chu ka lo vai sawn lawp a. Midang haw vek hnuah pawh kei leh Malsawmi leh Derek te chu kan la awm reng. A thlan thing hmanga an siam a, a hming an chhut chu ka en reng a. Engkim hi ka mangchhia ang mai a ni. Ka thu a, ka melh ngawt ngawt. Van lam chu en chho in, Ka duat te, i hlim tawh em? I hlim tawh ang tiraw? Nang chuan kan naute leh i ngaih em em i pa an kiang i thleng tawh a, i hlim tawh ang tiraw? tiin ka phun mawlh mawlh. Jasmine khan a haw reng reng lo che. America pan a tum lai pawh khan a la lam fan che a sin. A sawi hre duh em? Ani chuan i pangpar duh em em ni thin, mahse a lo vai tak avang a, i duh lo a i paih bo ang a ania sin a inchan. Ka thiannu vanduai lutuk leh a nun hlimna tawng ve ngai lo khan a beiseina arsi neih chhun i ni sin. Ka thiannu hian a phatsan lo ang che. Hrai ruih a ni tih pawh kha sawi a tum a, Mahse i ngaihthlak sak duh lo a nih kha. Ka thiannu hi a la naupang tih chu ka hria a, mahse a mipa hmangaih hmasak ber i ni a. Engtin nge in fa kha a tihtlak tehlul ang? Tunah chuan in chhirin awmzia nei tawh lo. A ni chu a kal tawh. He lei a mite hian eng nge a tan tih kan neih? Natna bak engmah kan pe ve lo a ni. A hmangaih berte ngei pawhin. Kan duh si loh chuan a tan hian a nat tur zia hi tunah hian ka hre chiang zual. Tunah chuan amah hmangaihtu dik tak khawvel a pacha ber pa Ramnuna bulah hlim takin a nui ve tawh ngei ang a rawn ti sep sep a. Ani pawh a sawi zawng te chuan a chap leh nghal hlawp hlawp mai. Malsawmi point of view haw tawh ang ule Chhiana, Jasmine chuan hetianga awm reng tur hian a duh lo ang che u, ani chu a hahdamna tur hmuna a kal tawh dawn alawm, Derek chuan a ti sup a. Lo va haw rawh u, ka la awm dawn, Nick erawh in a ti sup. A hmelah chuan khawvela na hmel ka hmuh tawh a, na ber ka hmuin ka hria. a keh chhe mek a ni. Ni e, an nupa hian a tuama ka dem ta lo. An inkarah hian hmelma an lo tam em a ni. Nik pawh hi dem em em tur a ni bik lo. Sorkara mi pawimawh tawp khawk ni mah se, mipa ve tho a ni a, thikna leh puitlin tawk lohna a nei lo thei lo. Mihring chu inzir reng leh tisual reng kan ni si a. Derek chuan min kalsawn pui a, Ni kha a tha ang maw? Thil tha lo a tih ka hlau a nia, Derek. Tinge ka thiannu kher a nih le? Jasmine kha lo dang ila chuan tunah hian a thi tih hi kan hre miah loh tur. Ka thiam loh vek a ni. Ka thiannu tan pawh ka awm thei si lo. Hmeichhe lak tlak loh ber ka ni, tiin Nick thu kun ngul leh ka thian tha ber leh ka unau nu ni hiala ka ngaih thin thlan chu ka en a. Derek chuan min kuah vat. A tha ang. Ka thianpa chu ka hre chiang alawm. Mahse tunah hi chuan engmah ka chiang bik lo. Inah ka thlah ang che nga, ka ngaihven leh ngei a ngai ang. Saw tiang saw chuan amah chauhah dah rei chi ni lo ang. Nang pawh i chauh lutuk hmain mu hahdam rawh. A la dama te hian hma lam hun kan ngaihtuah a ngai fo a nia. Mithi tawh te chuan lung kham tur leh chahna tur an nei ve tawh lo. Hlim takin pa ang chhungah Jasmine pawh a awm ang tih hi ring la, inti chak hram rawh. Tiin karah chuan min luhpui a, Ni e, ka beisei ka thian nu, hmeichhia a zunga tuar chhel ber leh ka unau nu hlim thei tak mahse hring nun nun rawngin a tihchhiat tak kha vanramah hlim taka a awm ka beisei a ni. Nika point of view thlanah chuan ka thu reng a, vanlam chu ka thlir reng. Mi chhingin Liandingpuii hmel ka suang tawh a, ka nui suk a. Duatte, min lo hmu em? Tunah chuan he mipa hian chakna a nei ta lo. A chakna te chu a bo zo tawh a ni. Duatte, vawikhat tal kuah leh che ka va han chak em? Mahse tunah chuan natna awm tawh lo turin ka tih nat phak tawh lohna che hmuna min kalsan ta daih si a. He khawvela ka hmangaih ber kha khawi hmunah pawh zawng mah ila ka hmu tawh dawn si lo. Mipa mawl ber ka lo nih hi tiraw? Ka sualna chuan ka hmangaih chu thihna kutvawt a man tir ta si. Vawi khat tal min kuah leh dawn lawm ni? Ka au che anih hi. Tui in nge ka thinrim chang leh ka hah chang pawha beisirna min pe tawh ang. Hlim taka awm tura min duhtu khan ka hlim theih tawh lohna tur thil i ti leh ta si a, engtin nge i thi tih hre reng chunga hlim taka min siam thei ang. Lo tina viau lo che ila chuan i thihna pawh hi ka ngaithiam deuh tur. Duahte, Naupang te a natna ka tawrh tir che hi a lohna lutuk em ni? Tunah chuan he khawvel chu sawi loh, an sawi piara lah pawh min hmu duh tawh dawn em ni? Thil tam tak ti sual chung hian engtin nge i pa nen ka hmachhuan ngam tawh ang che u? A thlan lei vunga an chhilh chungah chuan ka mu a, ka thawmhnaw bal tur ka ngaihtuah hek lo. Nik hmel tha pa. Chu aw chu ka bengah a thang khawk rum rum. Nik zo chhuan mawi, Pathlawi, nui chunga titu hmel chu suang tuahin chu lai thlan mual riah ruiha chuan ka awm ta reng a. Suang tuah pawh ka suang tuah ngai loh leh, vawi khat pawh ka la kal lohna thlan mual chu tunah chuan ka tana ka nun zawng zawnga pawimawh ber pakhat a ni ta. Zan khawthim ruih hnuaiah chuan zu nen Duattei thlanah chuan ka awm leh ta ran mai. I rem tih loh ber hi min hnemtu awmchhun a ni tih hria tiraw? Nghei turin min duh a, mahse nangmah vekin ka natna tur thil min pe leh si. Duatte, i tel lo chuan ka awm thei lo tih hi hria em? Khauchher leh chimbuk hram karah chuan chu thlan mual khuahar leh riah ruiah chuan ka thu run a. Tunah chuan vawikhat pawh ka la riah lohna leh rei tak ka awm ngai lohna hmun hi i awmna a ni tawh miau si a. Chuvang chuan ka in awmna ah zel ka awm ang tih hria tiraw? Ka phone ri te chu chhan ka tum lo. Hotu lam atangin call ka dawng reng a, mahse engmah ka ngaihsak peih lo. Ngaihsak lah ka tum tawh hek lova, engkim bul chu ka hna vang hi a ni. Duatte, i tel lo chuan ka hna hi thawh zui ka duh lo a ni. Engtikah emaw chuan ka la thawk leh mahna. I thi tih hi ka ring thei hian ka ring lo. Mahse i ruang ngei chu ka hmu bawk si. Mit ka chhing a, zu chu ka tlak pap pap a. Ka duat, nangmah chauha thlan thim taka i awm ka phal lo a ni. He thlan mual reh takah hian kan pahnihin awm ang aw. Tiin ka kawnga ka chemte pai chu ka la chhuak a, ka chhungte leh khawvel mite ka ngaihtuah tawh lo va, ka zu ruihna chuan ka thlua ka ti fim lo zual. Nangmah chauh chuan i mal lutuk ange ka naute, i bulah i kutthlak tur tala awm leh ka duh a ni. I khua a har hlauh ange, kan pahnihin awm tlang ang aw, tiin chim chuan ka intin ruai ruai a. Mipa puitling pui tawh tiin min suisial zui ngei ang. Mahse tunge mahni nunna leh chakna tel lova awm theih bik ang ni? Thawk leh khatah ka kuta chem chu an rawn paih per nawlh. Eng nge hriat zo chhuan maw i? Mipa duai zep ang berin awm suh. Ka thianpa chu melhin ka nui hak. Ni e, mipa ni tlak ka ni lo. Puitling tur phei chuan min beisei suh. Thiana, engmah hi in hre thiam ve lo a ni. Hmangaih i neih hunah chuan i la hre thiam ve mai ang. Min dang suh u. Ka duate hi helai hmuna mal leh vawt ti taka riak turin ka duh ve lo a ni. a bulah ka awm anga kuah lum tu a mamawh lai hian a bulah awm ka duh ni ka duah tei khan thlan mual a hlauh zei hria em chuvang chuan he thlan muala zan khat lek riak tur pawh hian ama mai chuan ka dah thei lo ani ti in chem chu chhar leh ka tum ma se dere ka chuan min hnek pawp mal sawmi chuan chap chung in min ron kuah bet bawk ka chhian nu tan natna siam bel suh nik Inti chak ta che, mipa puitling i nih tawh kha, hetiang ti rual i ni tawh lo. Mahni inthat te hian eng hlawkna mah an hmu ngai lo a nia. Heng harsatna te hi hmachhuan tum zawk ta che. Jasmine i hmangaih tih chu kan hria a ni. Mahse ka thiannu hi zui ta la, a lawm hauh lo ang a. Ani chuan hma lam pan zel turin a duh zawk ang che. Mi ngaihdan tur ngaihtuah ta che. Governor i nih khi. I chhungte mite neng tin nge an sawi zui ang? Ngaihtuah bawk ta che. He khawvel mite hi midang te chak lohna lai sawi nuam ti ber ber leh mi nuna buai peih ber ber te an ni tih hi i hria ni lawm ni? He thil hi ti tlang chiah la, nangmah hrethiamtu ai sawi chetu che an tam zawk ang. Ka thian nu ang che in, Chuvang chuan puitling takin hmachhawn zawk rawh, tiin a tap hawm hawm a. Thiana a ti dik. Keini ala dam ate hian hmalam kan pan angai a ni. In ti chak la. Mite dem theihna tur thil leh naupang chhia a ang maiin che suh. Haw ang u. I tawrhna chu kan hrethiam lutuk. Mahse, ka thian i nia. Hetianga i awm mai mai hi ka pa hal lo a ni. A rawn ti chhuak hrawk a. Ka duahtei amah maiin ka dah thei lo a ni. Tiin ka tap chhuak leh hawk a, Malsawmi point of view ti leh lawk ang. Direct rawn kuah rawh, kar lam pan pui ang, tiin Nick chat thla chu ka siam rem a, thlan mual kan chhuahsan dawn chuan ka hawi lian leh vang vang. Ka thian, i lo hmu em? I mipa hmangaih hi a keh chhe mekin engmah rilru fim pawh a hman theih tawh loh hi, a mamawh chian sin Keini chuan kan veng hman reng dawn lo tih hria tiraw? I hmangaihah hian a mamawh che nih hi, tiin ka phun sep sep a. Car chhunga kan dah luh lai te chuan Jasmine a lam mawlh mawlh mai. Hetiang khawpa mipa hmangaihna avanga awm ka la hmu ngai lo a ni. A keh chhe takzet tih ka hre thei. Kan va tlai tep hial a nih kha. Kha ai khan thlengtlai ila chuan ani pawh hi a awm tawh lo a ni ngei ang. Jaz, kei pawh hian ka mamawh che asin. Nick hi enteh in chhir eng ang mah se i hriat chak ve tawh si lo a ni tiraw? I unau nu lah chuan i awm lo atangin a zar buai reng asin. Jasmine, ka thian, kan vai hian kan mamawh che. Derek ka hma a rawn ding chu ka en chho ha a. a lamah min pawt hnaiin min kuah bet thlawp a. Derek, Hriawm ka ti em mai. Jasmine, Ka ngai lutuk. Nick lah hi tunah chuan a tal buai tan a ni mek si a. Ka chhiah ni hi kan mamawh a ni. Derek, Ka mang an lai. Miten min hmuh sik lai pawha ka lam tang awm chhun a ni sin. Min min kawm duh loh lai pawhin ka tan a awm a. Ka tan chuan khawvela unau nu tha ber ang a ni sin. Pa Ram nu lama tih tawh na ka lain tunah ka thian tha ber a ni leh a. Engkim khi mumang ang mai niin ka hria. A thleng zut zut a, a liam tur te an liam a. Khawvel ngaihtuah tawh lovin a la cheng ate erawhin harsatna leh hriawmna kan hmachhawn tam tial tial bawk a. Ka ngai a ni Derek, a reh ngawih ngawih tiin ka tap hlawp hlawp a. Engkim a tha vek, mihring te chu la thi tur vek alawm kan ni. A kal hmasa te hian van nei zawk a sin. Tunah chuan Bible thu ang zelin khawvel hi a kal chho a. Sualna a tamin a hluar a, an intih hmuh tawh a. nun hi a tawp mek tih reng an hre si lo. Lo kal hmasa te hi an van neih zawk a ni. Keini chuan Pathian thusawi, harsatna zawng zawng, natna mak tak tak bakah nun rawnna in kan la khat dawn. Chung hre hman lo leh hmu hman lova kal te hi an awm zawk a ni. In ti chak la, engkim a chhawn tum rawh. Jasmine pawh hahdam takin a chawl a ngah ngai la. A ni pawhin a rawn thlir reng dawn che u. Hetianga inawm hi hrehawm teh a ti enge? tiin ka chalh a a fawp vang vang a. Duatte Nick lam chu kan en a phun mawlh mawlh. Tleirawl hmangaihna avanga keh chhia hmu thin mah ila, mipa puitling meuh hmangaihna avanga keh chhia a tak ngei a hmuh meuh chuan lungchhiat a zual. Ka thiannu hmangaih ber leh pasal a nihna pawhin Khawngaihna a tipung zual bawk. Derek, Hetiang taka mi pana tuar hi ka la hmu lova, ka khawngaih e mai. Jasmine, I lo kir leh thei tawh lo em ni? I thiante leh i hmangaihte hian kan mamawh che nia. Nick chu amah a riah tir chi a nih loh avangin Derek chuan an inah a dah phawt a. Keiin pawnah ka lo nghakthung. Ka thiannu ka ngaihtuah a, mahni mai kha chuan he khawvelah hian a la awm ve asin. A la nuiin a aw pawh ka la hre thei a. Mahse tunah chuan ka thian chu a awm ve tawh lo. Derek pawh rei lo teah a rawn chhuak leh a. Kan in lam kan pan lai chuan kan ngawi dun ran a. Mipui kawng sira lo nui bawk bawk te, an ngaihzawngte nena infiam nui ri te chuan, mi thenkhat an thi mek tih reng ngaihtuah lovin hlim takin an awm hlawm a. Kan in kutah chuan kan ding a, ka chhuah dawn chuan Derek chuan ka kutah vuanin a lamah min pawt hnai a, ka hmuiah chuan a fawp vang vang. Hepa pawh hi ka hnar theih tawh bik lo a ni. Ka mamawh hun leh na ka tawrh apiangin ka kianga awm loh lai a nei lova. Hei vang tak hian ka tan chuan a hlu zual a ni. Mutui chap tawh lovin nui hmel hmuh ka duh tawh nia tiin ka hmui hnuai chu a pet leh zeuh. Ka lawm e Derek, tiin ka kuah vang vang a. Ani hi awm lo se chuan kei pawh hi Buaipui ka ngai viau ngei ang le. Inchhung ka luh hnu chuan a tlan chhuak ve chauh. Ka room chhung chu ka en a, ka thiannu ka ngaihtuah bawk. Tukverhah chuan dak chhuakin vanlam arsi pe tuar chu ka thlir vang vang a. Direct point of view in ka thlen rual in ka room lam chu ka pan vat. Ka rin ang ngei in ka thiana chu a lo harh leh tawh a. Zu bawk a lo in ah a phone a Jasmine nen a an thlalak chu a thlir reng a. Hmangaihsang ah ka huat na a zual sauh mai. A thiante inkar ti chiahin tunah phei chuan ka thianpa hmeichhia avanga na ve thei lo leh hmeichhe ngaihsak lo emaw ka tih nun chu a tihchhiat sak vek a ni. Nick hi hetiang taka a tal buai lai hi ka la hmu lo. Kan thian hoah pawh a puitling ber leh min kaihruaitu ber a ni thin. Mahse tunah chuan hmangaihna avangin a keh che takzet tih ka hmu. Kimtei nen an inneih khan ngaihsakna a nei ngai lo va, an inthiat hnu pawhin a na tih rinna tur a awm ngai lo a ni. Mahse Jasmine-a tawn atang erawhin mipa tawng duh ngai lo kha kan kiangah ngei pawh a tawng nasa ta hlein an inthenna chuan a ti na mek bawk. Tunah chuan a nun a inthlak leh ta hlawk a. mi a ang mai a awmin a tih ngai loh, zu hial intirtu hmeichhia a tawng ta a nih hmel. A ni la in a kalsan leh ta mai si. Vawikhat pawh a tap kan la hmuh loh leh beidawng ngawih ngawih a kan awm chang a, beidawng lo tura min fuih tu ber chu nun hial lak chakin a awm chuan min ti na zual a ni. Hmangaihsang, kan inhmuh nih chuan hei i thil tih tha lo tak avang hian ka lak atangin i him hauh lo ang, ti a phun supin Nick lam chu ka pan a. A hmeltha sin, ka duahte hi khawvela hmeichhe hmeltha ber a ni. A bula ka va thutthlak rualin a lo ti nghal, a nui suk a. Jasmine nena Lotus Temple-a an thlalak nui sanga an lak na ngei chu a en ka ti na a, tawngkam chhe tin rengin ka naute tuar chhel em em kha ka bia a, mahse min lo dawh chang chang a, a natna thupa min nuih lui sang thin tu hmel kha kei chuan a aia natna na zawk zel ka pe a, tunah chuan ka hmuh phak lo a a awm tak hi. Ka naute hian min hrem dan a hre tak zet a ni, tiin a chah nuih hawk a. Hetiang a tal buai hian ka la hmuh ngai loh avangin hnem dan tur ka hre bik lo a ni. Ka chhuatpui ve ta reng. Ka huat em em lai pawh khan ka hmangaih reng a, mahse kei khawvela pasal lak tlak loh ber hian ka nupuina hmel chu hmuh kanin ka run lui a. Ka naute khan a lo tuar hram hram zawk a ni si a, he hmeichhia kei ai naupang fe min hmangaihna hi kei a hmangaihna chuan a tluk lo tak zet a ni. Mipa ni tlak pawh ka ni lo, ka hmeichhia pawh ka veng him thei si lo, tiin thlalak a Jasmine nui sang chu a khawih a. Duatte, ka zin ka lo haw leh tawh nia, nitin thuthleng a thu chunga a nghak lel takah, Ka car tlan lut i hmuh rual a, i lo tlan vat thin ang khan ka lam panin i ke i pen leh dawn lawm ni? tiin a phun sep sep a. Thiana, in tawh lo teh. Zu hian engmah a siam tha lo a nia. Mi puitling leh chak tak i nih thin kha. Hun a liam anga, chu chuan a hnem ve mai ang che. I tana khuanu ruat tur zawk pawh an awm a ni maithei asin, ka tih chuan ka thusawi sual zia ka hre chiang nghal. Nick chuan min rawn melh hrawk reng a, Hmeichhe dang maw? tiin za lo tih hriat tak hian a nui a. Lian dingpui bak tih loh chu, Nick zo chhuanmawia nunah hian hmeichhia an awm ngai lovang. A tawp thlengin, He a hmun hi tu mahin an luah lan ngai lovang. Engvanga chu thu chu sawi nge i nih a? tiin a tho chhuak. A pai nawk nawk bawk. Enge ti tum? tiin ka chelh bet vat a. Hetianga ruai chung hi chuan khawi lai mah a thleng lo vang. Duatei bulah ka kal leh dawn. Min dang suh. Tiin min namsawn a tum. Luhlul chhuah lo teh. I harh fim hunah ka zawk rawh. Tunah chuan engmah i tih ka phal lo. Ka thian leh ka u i nihna angin. Ka thu chu awih rawh, tiin khum lamah ka hruai phei a. Duattei a khua a har dawn em asin. Amah a awm a duh ngai hlei ni em? Amah a mut a duh hek lo a, kei pawhin a tel lova mutthilh ka duh lo, tiin a mutchhuak chu a meng lui tawk tawk. Ka chelh bet a, reilo teah a muhil leh. Duatte, tinge ka tan kum hlun lo tura i lo par le? Tih a phun supian a mu tha zui a, ka en reng ringawt. Ni e, kei pawh amah ang hi ni ila engmah ka ni bik dawn lo. Ka thian tha ber nun che lai pawh hmuh ka duh hek lo. Engkim hi ka chhui a ngai tawh a ni. Hmangaih sanga lo pawh hi inrawlh an awm ngei ang. He thil hi mi pakhat chauh ruahmanna atan chuan a tam mah mah a ni. room chu kalhin ka room lam ka pan a, thil tha lo lo tih a tum thu lah ti a kalh pawh ka ni. Ka laptop la chhuak in ka thiante ho ka be kual a, ni ka point of view ti leh thu ngang. Ka harh rual in ka lu na ut ut chu ka khawih a, zan lama ka awm dan ka ngaihtuah chuan ka thaw hrawk a, chhuah ka tum chu pawn lama a la in kalh zui. Ka phone phawrh in Derek chu ka call a, a lak rual chuan. Kawngka rawn hawng rawh, ka haw duh. Ti hmukin ka dah nghal. Rei vak lo hnuah a rawn hawng a, Ṭhiana, thil ṭha lo i ngaihtuah tawh loh hram ka beisei a nia. Jasmine hi a thi nge a dam tih pawh kan hre tak tak lo a nia. A ruang hian lem pawh ni thei. A tih chuan ka ngawi reng ringawt. Pawn lamah chhuakin taxi ka phar a, ka ṭhu lut nghal. Duatei nena kan pahnih in tura ka ti Cha bih pawh kei leh amah che ina kan kawl ngei ah chuan ka hawng a, in chhunga thlalak in tar tuar chu ka en vang vang, kan inneih thlalak chu ka thlir a, ka thutiam te kha ka vawng nung ve thei si lo. Liandingpuii, i awmna chu nuam bawk em? An lo duat chi em? Tiin a thlalak lian tak ka tar tirah chuan ka chal ka nghat a, ka thaw ham ham. Ni e, zu ka in tawh lovang. Mahse a thlan tlawh erawh ka sim theiin ka ring lo bawk. Ka hna pawh ka thawk leh mahna. Hotu lam te pawh biahin Delhi chu kar khat liam hnuah chhuk ka tum tho ka hrilh a, an lo rem ti ve mai bawk a. Tunah chuan ka duatei bula a tam thei ang ber hun hman ka duh ni. A thlan enkawltu tur pawh ka ruat ngei ang. Inbual faiin chaw tlem ka ei leh a, thlan mual lam bawk chu ka pan leh. Tunah chuan he hmun lo hi chu kalna tur ka nei tawh miau si lova. Ni chu a sa hle a, van lah chu a thiang kuk a. Ka pia a hlim en tlang lang pu phei ruai chu ka en vang vang. Thereng an hram a, khaw chhung lam atanga thawmri rawn chhuak te chu ngaihtuah lovin ka hmangaih thlan chu ka en ngur a. Ni thumna. Ni thumna a ni tawh tih hi i hria em? Ka duatte. I tel lovin Delhi-ah ka chhuk leh a ngai dawn a, i awm ve tawh lo tih ka hriatna hian min huphurh tir tih hi i hria em? I pangpar duat em em te pawh tunah chuan enkawltu an mamawh tawh ngei ang. Lo tho leh la. Kan pahnihin chhuk dun leh ang nuam i tih theih em kha. Helai hmuna hnut chhiah che hi ka duh lo tih khi hria tiraw? Chuvang chuan ka awmna hmuna min zui turin ka duh che a ni. Duatte, i tel lovin ka muhil thei lo va, i aw hre lovin engtin nge nitin ka awm thiam tawh ang? Ka hnathawha thiam ang anga min lo pui thin tu leh. An inchangah min lo ti buai reng tu tel lo khan ka awm thiam tawh lo a nia. Min chang thei reng reng tawh lo tih hre reng mah ila ka be mawlh mawlh a. Hetiang a thleng dawn tih hi hria ila chuan ka lo ti na lo tur che. Ka lo a em a ni. Min ngaidam rawh aw, ka hmangaih. Tih na thlanah chuan ka thu thla a. Pangpar ka ken chu ka dahsak a. A leivung chu khawiin, Nisain ka lu a em sat te chu ka hre chang hek lo. Nileng chuan chu lai hmunah chuan ka awm reng a. A khat tawka chhum in ni a hliah te, motor ri leh ar khuang bak hria tur awm lovin a reh tlawk tlawk a. Aw le, duh tawk leh phawt mai ang aw. Ngaihnawm in tih leh tih loh kha comment lamah. lo hnut chhiah leh ul a, a thawnthu in ngaih dan te in lo ziak leh theuh dawn nia, mutui mang tha leh vek u le.